Thancer cu an innpa nuhmeinu inn ah a va kal. Ka pi mei kan luak tiah a hei ti. Na pa he kan i um ta lo ahcun a hei ti. Thancer cu a pa sinah a va tli i na pa he kan i um lo ahcun tiah a ti tiah a pa cu a chimh. Kan i um ko lai tiah a vung ti ko tiah a ti. A va kal ṭhan i a pa nih a ti ning cun a va chimh. Cu tikah mei cu a luahter. Zanriah ei khawh in nuhmeinu le a fanu manbo cu an thilri he an pok. Thancer pa nih cun ti awk theih lo ah a nupi ah cun aa tuah. Nikhat cu thancer nulepa cu tiva ah an kal. Nga an tlaihmi paoh cu thancer caah a ti lengmang. A vapa nih cun a ing kho ti lo i nga tlaihmi paoh thancer caah ti lengmang tiah namtong in tuk a timh. A nupi cu ti chungah lo ko a pil i lim ah ai cang. Thancer cu a nu-ei nih a huat tuk i rianhrang lawngte a ṭuanter pinah A thaw lomi rawl lawngte a eiter. Man botu cu a dawt tuk i rian ṭuan loin rawl thawthaw lawngte a pek. Thancer cu a rawlṭam le a retheih a celh lo i tiva ah a kal tawn. Ka nu, ka nu tiah a ṭap tawn. A ṭah thawng a vun theih cun a nu cu a hung chuak i rawl thawthaw a pek tawn. A nuei nih cun Thancer hi khoika rawl dah a ei let si hnga hi tluk thau khawh hi a ti i a vapa cu na fanu rawl a petu na thah lo ahcun ka kal lai tiah a ti. Nikhat cu Thancer kalnak cu a pa nih a thli tein a zulh. Tiva kam i a nu nih rawl a pekmi cu a hmuh. A thaizing ah Thancer cu a pa nih tiva ah a kalpi. Thancer na auh tawn ningin hei au tiah a ti. Ka pa zeihmanh ka au bal lo tiah a hun ti. Au ko, na auh lo ahcun kan thah lai tiah a naamtong he a dir onh. Ka nu, ka nu, ka pa nih a vun ti ah a pa nih ṭha tein au kan thah sual lai tiah a vun ti i a naamhar in tuk a vun timh. Ka nu ka nu hong chuak tiah ngaihchia ngaiin a nu cu a hun auh. Limpi cu tikam ah a hung chuah vial ah khin nam in tan thum ah a chuah. Inn ah a sa cu a phorh dih i thancer cu an chumhter. Ka nu ka nu na zeidah a hmin cang tiah thancer nih a hal. Ka fa ka ke a hmin cang tiah a hun ti. Ka nu na zeidah a hmin cang tiah a hun ti ṭhan. Ka fa ka paw a hmin cang tiah a nu nih cun a hun ti. Ka nu na zeidah a hmin cang tiah a hun ti ṭhan. Ka fa ka lu hmin cang khah ka sa hi van ei lai cih. Ka ruh vialte hi van khawm dih law tiva kam ah vom phum te. Nithumnak ni ah changvut bil sarih he hung veng te tiah a chimh ta. Thancer nih cun sa a hmin cang tiah a chimh hna i rawl an ei. Thancer cu a ruh lawngte an phawt. Thancer nih cun a ruh lak i a ti tlawm tete a ummi cu a khoih i ṭuang awkah a thlak dih. Arkhong pa nih, Titali ah Thancer nih a ti thaw tukmi a ka thlak tiah a ti. A pa nih cun Thancer ziah a ti cu awng ahcun na thlak tiin thinhung takin a han ti. Aih, ka thla nemmam lo arkhong cu a lih si ko cuh tiah Thancer nih cun a hun ti. Rawl an khim dih in a ruh vialte cu a khawmh dih i tiva kam ah a phum. Nithumnak ni ah changvut dil sarih he a va ven tikah ṭhihlawn, saka, ngun lawngka, ṭhirual ngun kurhrolh ah ai cang dih. Thancer nih cun a ṭhihlawn cu ai benh tawn; manbo nih a hlan tikah a senh lo.

An khuapawng khua i khuabawi fapa Alal nih thancer cu ṭhit dingin a hal. Asinain a nu-ei le a pa nih mambo cu thancer thuam in an thuam i Alal sinah kalter dingin an timh. Kei cu va ka ngei lai, a duh nih ṭhim kiak sio kiak hung ka ṭhen u, tiin mambo cu khualak ah a au huar. Thancer cu mambo thlahtu ah an kalter.

Titlok in an toih i a thi. A hnukba an thleh i hauka thingkung cungah an thlai. Manbo cu thancer thuam in an thawmh i alal sinah cun an kalter. Alal le a salle nih cun thancer a si lo an theih ko nain zeiti ti awk theih lo ah an umter ve ko. Alal nih thancer thiam va tak tiah a ti.

Hla a sak pah in nau a awi tawn. A hlan cun a hlan cun aa lal nupi ka rak si. Atu ah cun ka pu langak pafa ka um lio tiah hla a sa tawn. Nikhat cu aa lal salle pawl ram an vak. A hla sakmi cu pakhat pate nih a vun theih. Aih ngai tuah hmanh u, cu hla sakmi cu, tiah a hawile cu a ti hna. A hlan cun, a hlan cun aa lal nupi ka rak si, atu ah cun ka pu langak fa ka um lio, tiah hla a sakmi cu an vun theih ṭhan. Rianrang takin an bawipa cu an va chimh. A salle cu rianrang takin va la u, tiah a ti hna i an va kal hnawh. Langak pa umnak thingkung cungah cun an hei kai zau i ka pu langak pa kampi kan hung la tiah an ti i langak pa nih cun hnapkher kiau, umkhat, meihol, tlangrel khat nan ka put ahcun nan lak ko lai tiah a vun ti hna. A sal le rual cu inn ah an kir i khuapi hnapkher an khoih i kiau bu khat le meihol

Thancer nih cun tlum suaimai in a hung tuk. Mambo cu aa lal salle nih a sa an canh i umpu chungah an thutter. A thut pah dengah khin a salle nih a nu le pa sinah an phorh. Mambo vapa nih sathu an kuat hna tiah inn chungah an ṭhumh i an kir ṭhan. Aa lal nih a inn hlei pelh dingin a tuah i ritung a tangah a hren. Manbo nulepa cu kau an i ngaih ngaingai. Manbo nu nih umpu cu a vun kau i sathu cu a vun suah i rawl he an i meh. A hun suah ṭhan i kutdong a hmuh. Manbo kutpi ko dah a lawh tiah a nu nih a hun ti. A vapa nih, Ei ko, Zeimam bo kut va si hlah tiah a vun ti. A hun suah ṭhan i a kedong a hun suah. Man bo ka pi ko dah a lawh tiah a hun ti ṭhan. A vapa nih cun, Na sen tla loin hna na chet ei ko, zeiman bo ke dah a si lai, tiah a van rak len. A hnu bik ah a lupi cu a hun suah i man bo lupi cu a si ko. ka fanu manbo pei a si ko hi an thah ko hi teh tiah an thinhun in an i hram sek i an ṭap an ai. An nuva in aa lalte khua leiah cun hnamhnawh taktak in an kal. Aa lal salle nih cun khua pawngin an rak bawh i manbo pa cu li le can tiangin ril ko an kah. Mambonu cu aa lal in lei a hung tli thluahmah i hlei a hung kai. Hlei nih cun a pelhpi i a tla. Uitum nih a rak seh i ai kio sek len. A ruak zong phum loin hau lengah an hlonh. An cer le a vapa cu nuam tein an um i bawite an bawi, khuang an cawi.